alright na wise people go talk dem go talk say person wey wan go far no go follow fatai wey no sabi where him dey go to go fast you gats go alone but to go far you gats join body with people wey be say dem sabi where dem dey go alright na with that one me i go dey use to dey welcome una to the weekend edition of tintini tori with baba future Of course, it's another weekend, weekend edition, and today na the 13th day of July 2024. As una don sabi na for here we go dey give you the highlights and the summary of tories and shele wey don happen from Monday go reach Friday, even till this very very morning. Informate plenty, informate boku. My name never change. My name na Ogunyemi Akimbusayo Baba Future. If you don set, me sef I don set. Oya, me we do this one.

na bad weather and logistics. For one statement wey NNPC issue, dem explain say dem no fit load petrol during heavy rain and lightning sake of say dia product fit catch fire and in compliance wit di Nigerian Meteorological Agency (NIMET) regulation. NNPC come assure Nigerians say dem don dey work wit relevant stakeholders to take solve di logistic challenge and restore smooth supply of petrol. give affected areas. Liberian president don cut im salary by 40 percent. Liberian president Joseph Boakai don announce say im go reduce im salary by 40 percent. Im office say e dey owe to set example for responsible governance and to take demonstrate solidarity with Liberians. Oga Boakai bin reveal for February say im annual salary na thirteen thousand four hundred dollars but di court go bring am down to eight thousand dollars quick one another informate wey dey for here na im tok say how emefiele bin award cbn contracts to im companies witness tok di trial of di immediate past govnor of central bank of nigeria godwin emefiele dey continue on thursday wit one banker mrs ifeoma ogbonnaya wey dey yarn for court say di cbn ex-oga bin abuse im office by awarding cbn contracts to im personal firms. emefiele dey stand trial alongside one henry omohile before justice rahman oshodi for di lagos state special offences court wey tanda for ikeja. On top minimum wage, Tinubu Labour talk don adjourn till next week. Thursday talk between President Bola Tinubu and the organised labour on top minimum wage don dey adjourn until next week to take allow for wider consultation with all stakeholders. The leadership of the organised labour wey the presido of the Nigerian Labour Congress Joe Ajaero and Trade Union Congress Festus Osifo bin lead arrive for di State House at about 2pm and dey ushered into Tinubu office. Di tripartite committee on di new national minimum wage don recently submit two figures to di president as di organised private sector and di government team bin offer to pay 62 thousand naira while di organised labour bin demand for two hundred and fifty thousand naira another one wey dey for here na im tok say thirty three billion naira fraud mata ex power minister collapse before trial remanded for prison one former minister of power saleh mamman bin collapse on thursday for di federal high court wey tanda for abuja wia im dey arraigned for alleged 33 billion naira fraud. Mamman wey serve as ex-power minister under ex-presido Muhammadu Buhari na im dem lead enter into di dock wit drenched clothes wey come prompt im lawyer to explain to Justice James Omotosho say im collapse for di court premises and come dey revived by di medical personnel just before di case enter uk varsity don review fees for nigerian students wey dey face expulsion di federal goment don announce say teesside university for united kingdom don implement a more compassionate payment method for nigerians wey dey school for di institution. The Chairmo, Nigerian for Diaspora Commission, Abike Dabiri Erewa, na im tok dis one for Thursday for one press conference ahead of di National Diaspora Day celebration 2024 for July 25 for Abuja. Anoda tori wey dey for here na im carry us enta inside Ibadan for Oyo State. Makinde present staff of office to Olubadan. Oyo State Governor Seyi Makinde for Friday don present staff of office and the instrument of office to the new Olubadan of Ibadan land, Oba Owolabi Olakuleyin as the 43rd Olubadan. The seat na im become vacant after the demise of the 42nd Olubadan of Ibadan land, Oba Lekan Balogun wey join im forefathers at the age of 81 afta im rule for two years. anoda informate wey dey for here na im tok say tinubu don name national theatre afta wole soyinka naija presido bola tinubu don name di national arts theatre for igom lagos afta nobel laureate professor wole soyinka tinubu announce dis one for one for one tribute wey im write to take celebrate soyinka in commemoration of im 90th birthday. alright for inside entertainment appeal court uphold daddy freeze five million naira adultery fine di court of appeal for port harcourt rivers state don uphold di fine wey dey imposed on popular nigerian on-air personality ifedayo olarinde wey pipo sabi as daddy freeze for committing adultery one high court wey dey sit for port harcourt rivers state for february 18 2021 don order daddy freeze to pay five million naira for adultery mata wey im commit wit one benedicta elechi alright for inside di exciting world of sport psg don table €200m for osimhen kvaratskhelia french giants psg don launch a shock €200m bid for nigerian striker victor osimhen and im fellow napoli star vicha kvaratskhelia. osimhen don dey available for di summer transfer market wit release clause of 130 million euro although napoli get will to lower dia asking price to 100 million euro as e no longer dey secret say napoli don prepare to sell di nigerian international. alright na wit dat sport tori me i go dey carry my bag to return next week weekend on top titini tori with baba future the weekend weekend edition my name never change o my name na ogunyemi akimbusayo baba future until next time una bye bye o.